dzinani ḽa khotsi na murwa na muya mukhethwa thovhele vhaṱaḓuli ri phanḓa tshifhaṱuwo tshau khotsi wa tshilidzi na mbavhalelo kha hoyu mutshato kana mubeletshedzo wa mukalaha wo vhidzeleliwa u bva tshe zwa thoma vha vhonala khotsi wa tshilidzi na mbavhalelo ngauri muri muhulu wawa ndi hone une a kona u vhonala vhuhulu hau ndi ngayo zwine vhulangi hoṱhe hone bva thungo dzoṱhe ho kuvhangana nga iwe khotsi wa zwifuna zwino mushumo a khou i rukumedza zwanḓani zwavho fhano mavhiḓani muḓini tshete nḓuni yo fhedzisa kha vha range phanḓa u bva zwino u swika u tshi khunyelela dzinani ḽa khotsi na murwa na muya mukhethwa nga u sa fheliho amen musi ri tshi khou wana luimbo hafha ri khou ṋekedza mushumo hoyu kha vhasbishopo vhashu vho mawela vha ita mbulungo

Ro swika muḓi tshete afho ro fhelekedza tshifhe vhone luheni a ri nga vhira ṱwa ri tshi dzhia tshifhinga hafha mara ri funa u vhala bugu vhunga bugu i tshi ri vhoṱhe u vha swite mavuni zwifhaṱuwo zwavho u zwise hune si tsha vhoniwa ndi hone na nṋe ndi tshi ḓo u khoḓa nge tshanḓa tshau tsha shuma nda mulelo nda luvhatani ri nga ri tshamba dzo vha dzi tshi khou imbiwa ri khou ḓadza mukala hafha lwa vhudele ri bebebe ngauri nṋe ri ngo itwa thevhula tshifhinga tsha u tsiruwa hanga tsho swika ndo lwa nndwa tshidele ndo vuledza mbambe lutendo ndo lu vhamba dzanga ḽa upfhi ngaho ndo no gula ḽo vhewa phanḓa hanga ḽine murena a ḓo mpha ḽone nga heḽo ḓuvha ene muhaṱuli a sa khani huno huno nga thi huna ha nga fi nṋe fhedzi u ḓo fha na vhoṱhe vha tamaho a tshi vhonala
ḽine murena nga ḽiṅwe ḽa nga maḓuvha a ḓo vha fha ḽone. Vha ri, A ngafhi nṋe fhedzi? U ḓo fha na vhathu vhoṱhe vha tamaho a tshi vhonala. Haleluya! Read the Bible. Mmvi ri wana ngawo maḓuvha vhunga buguni hafhaḽani ya 5 kha 26 ni a ri ngei tshaloni u ḓo yo wa maḓuvha u tshi nga tshirundu tsha mavhele e a kaniwa o vhibva mmvi ndi tshiala tshi waniwa ngo wa maḓuvha tshiala tsho ṱhukhuliwa ṋamusi read the bible Muya wanga u vhonoka. Maḓuvha. Maḓuvha anga a vhudzima. Ndo no vha. Ndo no vha wa tshawe. Muya wa mukala wo noka ṋamusi. Maḓuvha mukala vhabebi o dzima. Ṋamusi mukala vho no vha wa tshalo. Ngauri muya wavho u ho noka. Arali muya wa noka kha muthu a hu tshena vhutshilo. Muthu vha li wana vho ya dindini ngauri hoyo muthu muya wawe u vha wo ṋoka ḽiṅwe ḽa ri mini ndi vha vhaliwa na vha u ya dindini ndi nga ndi nga munna a si na nungo hezwi musi muya wo ṋoka muthu u vhaliwa na vha u ya dindini zwino mukala vha khou amba vha ri ndi nga munna kana muṱhannga kana musidzana a si na nungo ngauri ṋamusi mukala vha khou vhaliwa

itela u takadza muṅwe muthu he zwine ra khou ita ri khou itela vhone luheli ngauri ro fhelekedza vhone hafho read the bible ndi misi ṋama yoṱhe i tshi lovha na muthu ndi misi muthu a tshi ḓo dovha a shanduka a vha buse hezwi muthu a tshi vhaliwa na vha uya dindini bivhili ri ndi musi ṋama yoṱhe i tshi lovha na muthu ene muṋe a tshi dovha a shanduka a vha buse vhunga ri tshi zwi ḓivha zwa uri muthu wa u thoma u bva fhasi mavuni onoyo muthu wa u thoma ene a khou bva fhasi mavuni ndi hoyu o lalaho kha ho vhulalo hane ṋamusi ra khou tea u swita ene hoyu wa vhuvhili ndi mufemo we mudzimu a u vhudzulela kha muthu ho mufemo wa dzula kha heyi thumba ine ṋamusi ra khou i fhelekedza nḓuni yayo ya lini na lini vhunga bugu i tshi khou ri muthu wa u thoma u bva fhasi mavuni tshawe ndi u vhuyelela henefha buseni ḽiṅwe ḽa ri mini
ana a ri mhm. litsani u ndengisa mm. yehova o vuledza lwendo lwanga zwavhuḓi nditsheni ndi ye ha muṋe wanga kala vha ri kha ri tsho vha lengisa yehova o vuledza lwendo lwavho zwavhuḓi vha muṱaokolola zwino mukalakhevha vha khou ṱuwa vha khou ya ha muṋe wavho rina ri tsha lengisa mukala zwino vha ḽa vha gai vho no shuma no tsitsana no tsitsa vhulalo vha ḓe vha tshikhoḓo vha sendele a fhasi vhe nda vhudzo pfhi vha khou nyago u ita tshikhoḓo vho tsitsa vhulalo kha vha tsitse vhulalo vhunga mukala vha tshi ri songo vha lengisa zwenezwi mushumo u khou tshimbila vho bologo vha ḓo sendela nga ngeno phanḓa ndi vho ita tshikhoḓo na vhana vha mukala vhuṱanu havho muṅwe na muṅwe u ḓo fara ḽiva nga tshanḓa vha zwi tshimbidza nga nḓila ya hone o ḓotha a tevhela vhokhotsi awe vha sa vhonitshedza lini na lini
vhana vha mukala vha sendele muṅwe na muṅwe a wane ḽivha ḽawe nga fhaḽa vho bologo vha ḓa vha khou ita mushumo wavho nga ngeno
u ḓo sa tevhela vhokhotsi awe musi ri tshi khou fhelekedza ṋetshiongoro ṋeruheni mukololo wa tshiheni tsha nyafunga tshena vha nyamalindi a no ḓala vhathu a vhaṅwe a tshi ḓala mavhele mukololo wa kundudzi ḽine vha sa konolela miyo na sika tsha u vhalaho

vhenevho vhenevho vhoṱhe vha u resha vha ri a tsina na iwe wo lwala u sa rine ro kubanefho vhula vha vuwa ngei dasi mukala u khou pfhi vho vusa ḽa vhafhilili hu tshi pfhi vho swika ivhili ri vhafu vha karuwa vhe vha vhusa tshakha vha takuwa kha dzikhululuni dzavho vhenevho vha ri shamukala vho ḓi luheli zwa uri matsina na vhone vho lwala vha nga riṋe haleluya vha ri kwatabise sifhaṱuwo khotsi yashu wa ḽiṱaḓulu ṱaḓulu mudzimu wa maḓembe na vhuṱolo mudzimu khotsi mudzimu murwa mudzimu muya mukhethwa muṋe wanga ro fhetha zwoṱhe zwe vhone vha ri ledza zwa uri vhoṱhe u vha swite mavuni zwifhaṱuwo zwavho u zwi ise hune zwi tsha vhona ndi hone ndi tshi ḓo khoḓa nge tshanḓa tshau tsha shuma nda mulelo muḓinḓa wa vhone vho eḓela zwino nṋe ndi khou ri muṋe wanga vha songo vha furalela kha vha vhalavhelesa tshifhaṱuwo tshavho tshotsha vha vha khathutshele mbilu nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu kristo sa nga u sa fheli amen ndo fhedza mutshivhidza halleluya

khou ḓa vha khou ḓo ita mushumo wa tombo kha howo mushumo wa tombo ndi ḓo humbela na vhathu vha tevhelaho vha ime u ya
Ye mulalo. Awutale. Ye mulalo hey.
Awutale. Mulalo.
Awutale. Vhathu vho ḓo rwa zwanḓa.
Arorwa. Hoyo mushumo wo fela zwino. Hu khou tou tibulwa tombo. A thi nga lengi. Amen.
Haleluya.
Ndi ḓo ṱavhanya mara ndo amba zwithu zwinzhi. hafhalani kha bugu ya genesi ya 50 zwi thoma kha 1 hafhalani hu na mafhungo uri yosefa musi khotsi awe vhofa o vha dzhia a vha isa motsharani haleluya zwino vhewe vhathu vhe re hafha ni songo tsha ri vhathu vha motshara vha ya vhulayi a vha vhulayi vha tou thusa vhathu vho lovheliwaho a vha ḽi rwele zwanḓe ḽi fhungo muvhali wanga kha vhe a tshi khou thoma u vhala afho kha genesi zwino i ḓaha u vhofhe mulanga na musi nṋe na iwe ya u vhe vhuṱanzi kha nṋe na iwe mathina havha vha hono muṱa vho ri vhidza na musi uri ḓani ha hezwi muthu a tshi vhulungiwa ha vhulungiwi nga muthu muthihi u vhulungwa nga vhathu vhoṱhe uri zwi vhe vhuṱanzi ḓuvha ḽa vhabegwa ngalo ho vhona zwikegulu zwiraru khamusi na zwikala zwivhili mara ṋamusi nga ḓuvha ḽavho ḽo ṱuwa hu ya ḓa vhathu vhanzhi uri vha vhe na vhuṱanzi uri mukala ro vha vhulunga kha vha vhole ya vhuvhili ambo dzhia tombo a ḽi imisa ḽa vha tshiga ho dzhiiwa tombo kelly ri tou vha na vhuṱanzi uri ḽi tombo ḽo imisiwa ḽi ḓo vha tshiga tsha lini na lini vhaḓulu na vhaḓulwana heḽi tombo vha ḓo ḓa vha tshi ḽi vhona ḽi ḽa mukala vhoneluheni haleluya kha vhale zwi ṅwale kha tombo u navho u zwi ṅwale kha bugu hafha kha heḽi tombo musi ḽi tshi tibuliwa ri ḓo vhona zwo ṅwaliwa zwi amba zwo ri na kha bugu kana history dza haneluheni Zwi ḓo ṅwaliwa uri vho Neluheni vha lovha nga dzi 15 vha vhulungwa ṋamusi nga dzi 20 haleluya kha vha vhale uri
uri zwi vhe zwa misi i ḓaho Ee, vhuṱanzi ha lini na lini a vha pfuki khae ino thavha Ee. u ḓo

kani a vho ngo fhedzisa u ganya zwikwatiso zwone mufu u pfi khurumula mini ṅwenda wau u pete ite mini u ganye kha vhala vho fhedza a vha vhala
rina rari dzula fhasi u ni vhalele ri zwi ho no no vhalai u a ḓa a dzula fhasi a ri vhalela kana ri vhalela o ḓima a si mathada ngori ha mavonu kana zwavhuḓi vhuḓi a funa ko to dzula ndi gugu afho haleluya kana si gugu ndi gugu makhulu a to dzula ṋamusi fhedzi ara songo ḓo ri dzula kha vha
vhafunzi wo neluheni tshikume simon born 1938 dzi 10 dza october vha lovha nga dzi 15 dza december nga 2024

your dear father, your dear wife, children, grandchildren. We love you, Gugu Mkara. haleluya awa murole zwanḓa muthangani o fhedza u vhala zwi amba uri hafhaḽa ni apfi zwi ṅwale zwi ḓo vhaliwa o zwi vhala tsiri ro ro zwi vhala fhaḽa phanḓa vhaḓivhi he vhana vhashu heḽi tombo a ḽi si ku dobiwa si ḽa thavhani hu to bvisiwa mali ḽa rengiwa ḽa vhaḓiwa ḽa ḓa haleluya hezwi vhone vha tshi khou tshila kha vha ḓiitele feiva vha joine mothara wo imaho nga uri haleluya a ni nga ḓo sokou ḓani zwo tou itiwa ho bvisiwa mali ra vhudzisa vhaanelula vha ḓo vha uri mali ro i bvisa yo imaho nga uri ndi dzi thousand hezwi a vha dzulele zwaḓe haleluya ho bvisiwa dzi thousand zwino ndi khou nyagou amba na vhana vhane vho lula na vhaḓuhulu na vhafunzi ya vhala vhono zwifhela vhathu vhoneluheni ya vhonelehuleni
haleluya zwi amba uri ha ni tombo havha vha lushaka kha vha ḓe hafha vha tshi ḽi cleana vha tshi lugisela hafha vha songo vhuya vha robiwa vha vhudza upfhi a u iwi mavhiḓani ndi u rabela midzimu i siho arali vha tshi khou ḓa afha vha tou phumula fhedzi vha ḓibvela vha ḓiṱuwela vha ya vha rabela mudzimu hayani ho khakhea mini hape vhafunzi vha ita vhathu vha songo thanyaho vha ri hafha ni songo ḓa mara vhone vha tshi humbela dzitshelede kha vhadzheni vha gereke vha ri nkolekeli vha ṱuwa vha ya hangei kulekule ha mashango vha tshi khou yo vhona ḽa maria tibida mara ḽa miya vhona ḽa khotsa vha sa ḽi vhoni

avarwa zvanḓa haleluya ava vhathu tiri tshina nṋe ndi muto itesa mupfufhi na thi kho to vhona zwagangei ava fhedzise makhadzi
thomasi haleluya

haleluya vhulunga tshaloni vho simoni vho ḓa vha eḓela hafha vho vhulungwa tshaloni hanefho hune ra vha hone a vha pfuke hafho a vha ye phanḓa
kha heḽi tombo ho ṅwaliwa lwa makolo ha vhewa maluvha ah. nga u tou tevhekana maluvha hone kha davhe yo ngo tou tevhekana hezwi maluvha hone hu a vhewa maluvha tshaloni nga u tou tevhekana zwino vheiwe havhaḽani vho no silinga hezwi hu tshi swika february vhana vhashu nga tshifhinga tsha dzi lavu lavu ndi amba nga dzila dzi 14 hu songo ḓa a tshiwa mavhidza fo mavhidzani u tshi khou fiwa lavu lavu ake haleluya ndi amba nga dzi 14 vha songo ḓa fo mavhidzani zwaloni vha ḓa vha tsha maluvha vha tshi khou nyoko fha mufuno vhathu ri vhone vha na mufuno vha sathu shumwa he mulalo vha khou vhea maluvha a tshi khou tou tevhekana a na madzina vha vhala hu na zwo ṅwaliwa vha vhala ahuna zwo ṅwaliwaho haleluya amen a vha vhale ndi fhedzise
takuwani ni ṱuwe a si vhudzuloni haṋu hezwi ro fhedza u vhulunga ri a takuwa ri a ṱuwa hafha ro ngo ḓo dzula hone hafha ri sia vhathu vho lovhaho fhedzi kana vho faho riṋe ri tshilaho ri tshi fhedza mushumo ri a ṱuwa a vha ḓo vha ri tshi ṱo ri gai ndi zwa ah,
a vha vale
a ri ndo a vha vale a vha vale a vha vale a ri fhedzi a ri o fhedza u vhulunga khotsi awe mme awe vha vhuyelela hayani na vhakomana vhawe na vhadzi
na vhoṱhe vho ḓaho na e, u mu lilisa zwi amba zwori hezwi ro fhedza hafhanoni roṱhe ri a ṱuwa ri humela hayani ro vhona uri vho ri lugisela mini hezwi o fhedza vhulungu ho eliwa aleluya hezwi o vhulungu o fhedza vhulungu ho eliwa hezwi vha tshi tamba dzi siviki vha tshi tamba na zwithu ndi u itela uri hu vhe na zwiḽiwa vhathu vha ḽe avha ndi rone zwa tamba fuluda amen aleluya

bivhili ri vhudza uri ngauri muthu muthihi a ita tshivhi tshivhi tsha ḓisa lufu lufu lwa ṱanganya shango i tshi ya phanḓa ya ri ndi mbaḓe a vhewaho tsindeni ḽa muri a i khethi i rema muṱuku na muhulwane vhana mashudu vhone musi mbaḓe tshi khou takuwela nṱha vha vha vho no pfhuka vhana mashudu mavhi vhone musi i tshi vhuya ya vha i khou vha rema ndi zwa mudzimu vha zwi vheisa zwone ndi tshiphiri tsha mudzimu hone u tshi nga ri ndo vha ndi tshi nga tama mudzimu a tshi nga vha fha mbilu dza u kona u konḓelela a vha fha mbilu dza u kona u livhuwa ngauri mudzimu vha ri kha zwoṱhe ri dza dzo ḓi ndivhuwa ri songo vha livhuwa musi vho ri itela zwivhuya fhedzi kha ri vha livhuwa kha zwoṱhe nga maanḓa kha zwenezwi a thi ri a vha ri na ri ngo tou vha ḓisa shangoni vho ḓiswa nga mudzimu kha ri vha livhuwa musi vho dovha vha dzhia muthu wavho musi vhone vha tshi khou lima tshiṱentsini tshavho vha tshi ṱavha mavhele vha vha vho lavhelela uri a mele a hule a pakate musi ono pakata vhone tshi vha tou nanga uri vha- vha vhona ifhio khule ne vha khou ya i pozhola yone Yeah. na mudzimu vho vhona yeneyi vha ḓa vha i pozhola ndi khou pfuka kha vha muṱa society ya phodzo i wanala huṅwe na huṅwe hune vhone vha wanala hone vha nga vha sa thu i vhona vha sa thu zwi pfa vha ḓivhudzisa na musi uri na phodzo ndi tshithu ḓe tshi shuma mini tshi shuma hani phodzo i vha tevhela huṅwe na hune vhone vha vha vha hone amburela dze vha fara dzi na number phone hafha kha heyi iṅwe amburela ri nga fha i na number phone hafhaḽa kha kha kha tshinepe a dzi tsha vhonala dzi hombo dzo vha dzi nga fhasi kha dzi gole hu na dzi number phone vhone nga u to founa vha ri vha haphodza we ndi kho ṱoḓa u joina nga vhugai 80 randa 100 randa 120 150 i kha ḓivha hone na society ne nga vha fha box na tombo nga 80 randa vha haphodza vha ri a rina na tshifhinga tsha u lindela vhone vha dzhoina ṋamusi zwino ndo ima hanefha ndi tshi tou bva nga gethe vha ri vhaphodzo ndo lovheliwa vhaphodzo vha ri khou vha fha bogisi na tombo ra vhafha vhathu vho fhaṱela vha dovha hafhu vha ḓa vha fukedza nga ḓuvha ḽa mbulungo vha ri vha vhafha na airtime vha vha lisa na nga 8 kg ya mugayo vha vha lisa na nga 1000 tshanḓani na malegere vhola vhaphodzo vha ri ri vha ṱanganedza vha tshi khou bva kha iṅwe naho vha tshi khou tou thoma vha tshi khou bva kha iṅwe vha khou tou thoma tshifhinga tsha u lindela a tshiho a thi vhoni u kha ḓi vha na sethe ine ya ri kha vha dzhoine ṋamusi vha mpha eight randa vhone vha mbo ḓi lovheliwa ṋamusi ndi ḓo vha fha bogisi nda vha fha tombo nda vha fha dzibiḽigara dzo fhaṱela a iho kani vhone ṱangana nayo mishumo ya phodzo minzhi yayo a ri nga tu i amba vhunzhi ha vhathu phodzo vho no i vhona vha i ḓivha uri phodzo ndi tshithuḓi ndi ḓo fhira kha mafhungo a phodzo namba founu vha dzhie vha ri founele ri ḓo vha vhudza vhushakashaka ha phodzo ri phodzo ndi tshithuḓe vha ḓoḓa vha tshi vhona sa zwenezwi ndi khou pfuka kha u amba nga society musi muthu o lovha vha ḓo ri founela vha ri vha phodzo vho ro lovheliwa vha mpfarela zwi tshi nga tshitshelenyana thingo i ya nga tshitshelenyana musi ri tshi khou ṱuwa hu khou ḓa ḓa vha no khou ḓa nṋe ndi vhona nḓivhadza vha hango livhuwa society kha vhara ndi vha vhudza uri tshithu yo thoma kha zwithu zwoṱhe ndi society vhapfusi vha mpfarele arali zwa nga vha zwi khou vha kwama musi muthu o lovha tshithu tsha u thoma vha ri kha vha phumulolila vha ri vhudza uri ri vhidza ifhio vha si nayo a vha nga bvisi tshibugwana tsha kiḽiniki a vha nga ḓo shanda maṱeki vha guma na ṱhoḓa vha sa zwi pfhi nga maanḓa kha vhome vha ri mawe kha vha fhumulori ra vha ri vhudza uri ri vhidza ifhio kha vha ri fhe tshibugwana ri i founele ngori vhone nana vha founi zwa zwino vho ḓaḓa vha nga dzi vhoni vho no khou vhona vha ri kha vha ri ife ri i vhidze vha ḓo vha fha tshifhio vha na tshona vha na yona zwo ralo vha vha hangwa uri livhuwa vha ri ri khou livhuwa vhafunzi eh, ri khou livhuwa na vhakwasha na vhafhiofhio ri tshi swika ngei muḓini vha ri vhafunzi dende na vha kereke vhakwasha na vhomasevhe sitting room vha society vha ri vha ye gai namusi vha ri sumbedze murunzi vha ri vha phodzo murunzi khou ḽa ri khou ḓo ni bvula tshifani tsha neluheni ni ambare tsha phodzo ni humele ha phodzo ndi khou livhuwa halleluya ḽoṱhe
ḽe ḽa pfa zwa uri vhaluheni vho shakiwa vha ḓa vha phalana fulu khou vhona vhaarchbishopo vhabishopo vhafunzi na vhoṱhe vha dzikereke dzo fhambanaho vho pfa uri vhaluheni vho shakiwa vha ḓo phalana zwino zwo wela u vhaluheni na riṋe ri khou pfa zwo ri wela ndi zwone ngori ha vha mukala vhane nda khou ḓo u vha fhelekedza hafha u shavha u tshinya tshifhinga o vha a hayani hangeni o zwi pfa vhutshilo hawe vhutshilo havho uri wa vha tshi tshilisa hani ya uri ndi muthu we kha riṋe ri nga si ambe nga vhathina muṅwe na muṅwe e a thusiwa nga vha mugala u a ḓivha zwino zwine vhafunzi vhone vha khou amba zwone ndi zwone ri songo tou tshila vhu sa ḓipfukha havho ndi uri zwo rali roṱhe hafha ri dzi ṱhanzi dza uri mukala vho ri sia ri vha ri khou vha swiṱana hafho na tshiṅwe tshifhinga kale muthu o vha a tshi nga ri a tshi ṱuwa ngori vha kale vhone vhone vho vha tshi vhulunga muthu kale vha vhararu ho vha tshi mbo ḓi dodoma muthu a soka ri vhone vho vhulunga danda hafhaḽani hola muthu u thavhani o lindela uri muṋe wo ene a ḓo mu dzhia a yo mu shumisa zwino vhathu vha hashu Ano maḓuvha ndi maḓuvha a tshidimokirasi nahone a vha vhoni na vhana vha tshi vho ḓa a vha tsha tshiwa tshithu zwino nga u ralo vhathu kha ri vhe na shosho uri mukala ro vha vhulunga zwino nṋe kha vhaluheni vho ṱutshelwa nga vhafunzi muthu wavho vha mu funaho a ri sedze roṱhe uri vha vhulungisa tshibvelehali na ri a ri tswelevho afha a ri hani lini Nawe tshitanda. hoku ku- ku- ku tshitaela ndi hetshi zwa nṱha izwi na ndayotewe hafhano mavhiḓani i a tenda ya zwino hafhanoni mavhiḓani nahone hu na milayo ndi zwone Yeah. muthu ha sokou ita zwine a funa lini Hallelujah. zwino vha vhono fana na hafha vha vhona houḽani o bvo vhiḓa hafhaḽani o dzula a na mulandu muthu ane a dzula ono tsha kuma kha zwiḓivha zwa ri kha mivhundu yoṱhe hafha hu na muthu muthihi thi wa komiti ya fhano mavhiḓani ya zwino houḽani ene a ḓo tou pfuka a ita zwine a funa vhone a khou itela tshitshavha hetshi tshoṱhe a khou itela zwivhi ha tswele zwivhuya u fana na hafho vha ḓo vhona shangoni ha tshilala haleluya zwino ngo ralo wa vhathu vhashu a thi nga tou vha na mafhungo manzhi vhafunzi vha amba ngeni vha ri vhaaluheni vhoni vhana no salaho muthihi kha vho inwi kha uri mbilai ḽa muvho yavho na nṋe ndi dzula fhano muvho yavho ndi a zwi tama hezwi zwino ngo ralo wayi a thi nga tou vha na mafhungo manzhi manzhi ndaa
ro swika magumoni a mushumo Vho thomaho nga Sondaha u swika ṋamusi ngauri ndi mushumo hezwi zwithu u tshi khou zwi vhona u bva u kule u ḓi ri a zwi tou dina ndi mushumo u swika u bva nga Sondaha u swika hafha ndi maṅwe mafhungo ane a konḓa nga maanḓa mara ndi khou ngo tama u dzhiela nṱha vhathu vha tevhelaho. Ngauri tshe zwino u, u, u, u khou ṋea nḓivhadzo na ndivhuwo vhaphodzo vho namba vha u remekanya hanefho Eh, zwino a ri nga a ri- a ri nga tendi u remekanyiwa ri ḓi vha livhuwa mara kha vha ri ndi pfesese haya mafhungo a uri kereke ya mukalaha vha bishop ri thoma nṱha thoma kha vha arch ra ḓa vha bishop ra ḓa dzi minister ra ḓa vha senior ra ḓa vha jafro ra ḓa vha ingameli na hu no zwi zwilinganya zwoṱhe ndo amba zwone musi mara u to sala iṅwe posotisi yo vha ḓo sala vha tshi vhona vha bishop ndi ya vha junior ya vha junior a thi ngo i pfhe khou ambiwa ri khou tama u dzhiela nṱha heyi ofisi yoṱhe ya kereke ya mukala u vha hone na u ḓi organiza ngo rali ri pfa ri tshi zwi funa ri khou vha livhuwa nga maanḓa u thoma na riṋe nga sonda a vho ngo vhuya vhalenga u bva nga sonda u swika ṋamusi vho ḓivhonadza ro zwi dzhiela nṱha hezwiḽa zwithu vha songo guma vho ri tswela muṅwe zwino vho ri tshela muṅwe vha khou ṱoḓa mu ambadza vha songo thoma vha kwama vhasinia tshe vhasinia na vhona ri khou vha ṱoḓa a thi vhasinia vha khou amba zwino kha vha thetshelese ya mafhungo kea ndi ya uri ri khou vha livhuwa tshivhidzo tsha mukale ri khou vha livhuwa zwe vha zwi ita ri khou zwi funa a ri khou zwi sola khotsimene fara tshitanda tshone ri khou livhuwa nga maanḓa uri ri khou tama u livhuwa kereke dzoṱhe mm. u bva tsha sonda u swika ṋamusi hu na kereke dza dzikhonani hu na kereke dza dza rine vhana vhaṱuku ri roṱhe ri to dzhena zayoni ri a dzhena vhona dzi honeho zwino mara kereke dzo dzoṱhe dzo ri sapota ri khou tama u ḓisa ndivho kha kereke dzoṱhe hezwiḽa vhone vha tshi khou ri rabelela vha tshi khou ri khwaṱhisa ro zwi vhona ri khou zwi livhuwa ri khou tama u dovha ra ḓisa ndivhuwo kha lushaka vha ṱavha tsindi vha tshi ongolo vha tshi goli vha nyamali ndi maḓala vhathu vhaṅwe vha tshi ḓala mavhele kha vha ri ndi gume henefho ro ni vhona ni khou dzhenelela ni tshi khou ri founela ni tshi khou amba ri khou tama uri ri a livhuwa Eh, nga zwoṱhe mihumbulo na tshiṅwe na tshiṅwe tshe na dzhenelela ri khou ḓisa ndivhuwo hoṱhe he na, na, na kanda hone ri khou li- ri khou livhuwa ri havha eh, mubebi washu vha khou tshila kha community kha vheni vha dzulapo vha vha muvhundu hounoni wa muhovhoya ro pfa ri khou livhuwa musi ri tshi swika musanda na ri fara zwavhuḓi ra wana tshitentsi ra zwino ra ita muḓikholi Ri khou ḓisa ndivhuwo musanda eh, zwine ah, zwoṱhe zwo tshimbila zwone ri khou ḓisa ndivhuwo khulwanesa nga maanḓa ro sedza uri mukala wa vha muṅwe wa komiti dza dzikhoroni hanengei u ya nga history Ndi u dzhenelela havhuḓi he vha vha tshi khou shuma. Ri khou ḓisa ndivhuwo ri ro ni katela na vhenu uri vhe ni vhadzulapo vha Muhovhoya no kona u vha tshipiḓa tshavhuḓi tshene tshi a tshi a pfesesea. Ro vha ri tshi ḓo zwi amba nga Tshikhuwa zwa ri, Kha vhoṱhe ri songo vha bulaho. vha re na ofisi dzoṱhe, ri khou tama u ḓisa ndivhuwo khavho ngauri ri nga si kone u tou bula nga muthu nga muthu. Ndo sokou vhona ro kandiwa nga nga nga miṅwe ya misanda hafha ri a ḓisa dzi ndivhuwo eh eh musanda tshivha vho tshivhase ri khou ḓisa ndivhuwo eh ndi u kandiwa ngori vha bva kha muṅwe kha ḽiṅwe shango na vhaṅwe miho mahosi eh vhosivhara ri khou livhuwa ona eh, ndi khou ri vhosivhara ngori ndi musala hangei ha ramovha zwino ri khou ḓisa dzindivho kha, kha mahosi vhene ri navho vhukati zwi khou itiswa nga minina eh, ndi tou tswa zwiṱukuṱuku ngori ndi wana vhutshipiḓa mutshimbidzi wa mushumo u lushaka na lwone lu wela kha ḽaini yeneyo ya vhusana Eh, zwino vho ḓifhadzela ndi zwone zwi tshiela nengei vha songo ri a- vha- a vha vhe tsha vha vhateni Ndi vhatendi vha vhukuma ngauri Ivangeli yo thoma luheni. Vha tou zwi wana zwavhuḓi vha tshi vhala vha ḓo zwi wana uri Ivangeli, thi vha ni ri Ivangeli? Zwino ri a zwi funa ngauri ni tshi ni tshi ṱoḓa u amba fhungo ni ri kha bugu 14. Ee, mbilu dzaṋu dzi songo dinalea. ndo amba zwone tendani mudzimu teni na khotsi kha wani ndi khou tea u vhuya Oh, ndo vha ndi khou shavha fhalani kha kha 14 15 Eh, ri khou livhuwa nga maanḓa muthu muṅwe na muṅwe a ri hafhanoni O ḓaho u tikedza mushumo hoyu wa Rwindo ri khou ḓisa ndivhuwo, ri khou ri ri a livhuwa. Kha vha tou fara muthu a re tsini vha ri, Vha Luheni vha khou ri ri a vha livhuwa. Ndi khou ḓa kha tshipiḓa tsha tsha vhuvhili tshane tshi a konḓa u tshi pfesesa zwavhuḓi ndi tshavhuḓi nga maanḓa vhaphodzo mushumo vha u ita ndi wavhuḓi Ri nga si zwi hangwe na u zwi sala uri hezwi zwithu zwe vha zwi ita zwo naka hezwi ri khou ima ima ri tshi thoma zwa zwi tou vhonala tou ngori a ri nga swiki afho mara ro swika ro swika hezwi zwithu zwi vhidzwa upfhi zwo nakaho a zwi ngo naka vhathu zwo naka ni nga dzhoina na phodzo musi vhe vho dzi wana ndo vha maketela ri na candidate ri thoma ri thoma kerekeni ri na dzi client ri na dzi client ri khou livhuwa nga maanḓa vha ri swikisele na ofisini uri ro farea zwavhuḓi um nga maanḓa a vho ndo fara na maḓi ndi khou nwa a phodzo um mutshimbidzi a mushumo heiḽa request vha i swikise um vha khou ṱaṱa u namela goloi yo no nga heinoni i a vha fanela